Wakhtimil umur yallah bil iman nah itu qasidah nang manyusun itu paguruan habib zain habib habib alwi bin muhammad bin thahir al haddad bakubur dimana sidin bakubur di bogor batatai parak lawan kubur paguruan sidin habib empang bogor. Jadi hawik alwi ini sidin nih kan mulai hadramaut tadi gidun kalo gidun jar habib semalam nah habib alwi ini datang sidin ini ya allah hadramaut ini kadada pang sama sakali talintas hubbud dunya kadada urang hati urang barsih hati urang barsih allah allah allah kadada pang ka kita nih terbesit kadada jua. Jadi Habib Muhammad ini murni dakwah ilallah. Ujar kita kenapa? Ujar guru tadi. Nah, ujar guru-guru kita nih menyampaiakan Hadramut nih turunan ke Indonesia supaya bubuhan Indonesia ini kada uyuh lagi tulak ke Hadramaut. Kada uyuh lagi. Bahari pesawat kadeda. Urang ke Makkah haja bahaji. Orang ka Makkah ai bahaji tah apa bakapal. Nah lalu ini jadi turunan tadi napa supaya mamudahkan kita nih turunan tadi jadi kada sarang tulakan ka sana lagi di antaranya di antaranya ni lah turunan ni Ibun Hadrat Makkah nang ganal-ganal walinya Wali Qutub, Wali Besar, sampai-sampai Habib Alwi bin Syihab, Alwi bin Syihab nang bahari di di Tarim, hah, Wali Besar di Tarim nang zaman dahulu, bingung sidin, baucap, Tahawalatil Qutub ilal Jawah, jar sidin. Ish hadza, apa ini jar sidin. Ayo. Tahawal til gutub ilal jawa, banyak wali-wali kutub nang pindahan ke jawa. Aina tarim. Ini nang kutub-kutubnya nih, bukahan di antaranya ya Al Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir tadi. Nah itu tadi diantara guru sidin. Nah kemudian umur sidin nah tsumma setelah itu safara ila Hadramaut sidin berlayar menuju Hadramaut fi awaili di usia sinnil bulugh umur baligh. Umur baligh berapa ta? Ampat belas tahun lah, umur ampat belas, ampat belas lima belas. Wa qama bi Madinah Tarim, kemudian sidin badiam di Tarim situ. Hadramaut kan luas nih, Yaman nih luas, di mana sidin badiam? Di Tarim. Al masyhurah, ujar kita kada asing lagi di telinga.

Itu kada perlu lagi gin dipertanyakan. Beberkahlah katarim jar. Kada perlu. Baiklah katarim tu yo, kita ketulah katarim baiklah. Kada perlu dipertanyakan lagi sudah. Al masyhur, bila disebut nama tarim ni talinga kita ni kada asing lagi sudah. Yantaqilu fi madarisiha, sidin tadi pindah, pindah salajur sakalinya. Habib Zain bin Samit neh, mulai umur baligh, ya ampat belas lima belas tahun tadi, tulak ka Hadramaut. Sapan jadi tulak. Yantaqilu, berpindah, fi madrisiha, belajar tadi, belajar. Dan itu kada babulikan lagi sidin, kaina ada parjalanan sidin. Kamudian di Tarim, ujarnya Habib Umar bin Hafiz, nilah abah sidin, Habib Salim. Ujar abahnya Habib Umar bin Hafiz, Habib Salim tadi, Zain ikam tulak ka Baydha. Jadi petunjuk guru kada ujar kita, ujar guru.

Tu pasti sudah barang siapa rancak kadu rancak takumpul rancak baduduk duduk al janas sipat karakter sesorang itu bisa manular bisa manular untungnya nang mampangaruhi sidin tadi bubuhan ahli tarim ya tarim wa ahlaha ya tarim wahlaha. Lalu bagus ai rohaniyah tu bagus. Wayanhalu min ulamaiha kemudian sidin ini digunaakan banar waktu di tarim tadi. Wayanhalu minum napa nang diminum. Ya haus ilmu tadi. Lalu bahimat ai sidin minum. Minum min ulama'iha. Tampulu berada di kota sejuta wali. Anwa'an minal ulum wal ma'arif. anwa'an barmacam-macam, minal ulum daripada ilmu-ilmu. Ilmu napa handak ditarik tu? He'e, sambat haja handak ilmu napa, tatuyuk di sana, tampulu di sana, iya ja sidin wayanhalu tadi, bahimat minum, haus ilmu.

Mun kawa ga baguru itu, guru itu tahu lawan kita. Nang kakaitu tu dicari, jangan nang seadanya. Aku seadanya ini jar. Kaina di akhirat seadanya jua kaina. Di dunia ini gambaran di akhirat. Tahu ni Habib Ahmad. Dunia ini gambaran akhirat ya Khalid. Kita nih di akhirat nih lah tapisah, ah di dunia nih sudah tapisah maksudnya maulid kada umpat, pangajian kada umpat, handak kaina takumpul di akhirat nang kaya ini jua, di dunia aja gin kada takumpul sudah, kayapa di akhirat. Jadi dunia ini gambaran di akhirat. Kaya apa pian di akhirat? Di hati kaya apa pian di dunia? Jadi sidin ini lawan paguruan kada sakadar mangaji ja. Wastajazzahum. Mun kawa kita tu maambil ijazah lawan sidin dan sidin tu tahu wahai si A bin si A kada tahunya pulang kada inggan ngaran kita ja binnya tahu sidin mun kawa radhiyallahu anhum Allah maridai murka barataan ba'da thamaniya sanawat setelah beliau tapan tahun min thalabil ilmi syarif. Daripada manuntut ilmu qadhaha fi tarim al-ghanina. Menyelesaiakan sidin tadi menuntut ilmu di tarim ha berapa setelah dalapan tahun. Am berapa tu umur uta? Jaka berangkat tadi umur umur balik tadi umur balik tiga belas empat belas tiga belas tambah lapan berapa? Sembilan belas lah. Ha? Tiga belas tambah lapan dua puluh. Nah, dua satu. Asyara alaihi syaikhuhu lalu dapat isyarat alaihi syaikhuhu gurunya Habib Zain bin Sabit tadi Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz bidhhab ila Madinah Al Baidha. Ujar guru sidin, kuitan Habib Umar bin Hafiz tadi. Abahnya Habib Umar, Zain, cukup sudah ikam. Lapan tahun sudah, lapan tahun ditaring. Mun handak jua, ujarnya abahnya Habib Umar tadi. Mun ikam masih haus lawan ilmu, ikam tulak ke Baydha. Tulak ka Baydha, ikam balajar lawan Al-Habib. Muhammad bin Abdillah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar. Jadi Habib Habib Habib Muhammad bin Abdullah tadi bisi anak bibinian. Habib Habib apa Habib Muhammad bin Salim ni bisi anak laki ni Habib Umar. Sama pada alim ganal ditarik tokohnya abahnya Habib Umar. Di Baydha Habib Muhammad bin Abdullah Lahdan. Sama pada alim nih alim ganal. Iya nang Habib Omar bin Habbes tah kawin lawan anak Syarifah Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddad. Jakanya apa? Jakanya, bah, jurit bubuhan nang alim tadi. Jurit bubuhan nang alim. Iya nang abunya tadi, abunya Habib Ahmad nih. Abunya Habib Ahmad di Bangil. Jadi sidin ini. Bila ada apa caram itu hal-hal nang napa kah? Habib Husin ni selalu mendidik menjaga Habib Ahmad. Jadi pina ada ada ada napa ada nang kada nyaman lawan Habib Husin ni malihat hal Abuyah Habib Ahmad lagi halus tadi ditarik Habib Husin ta. Abuyah nih ditarik Habib Husin dibawa ke mana? Mahadap ke tuh silsilah silsilah.

Kadada lagi sudah keragu-raguan, sohih jaka hadis itu, sohih. Nah ikam pandang ujar Habib Husin di hati, nah abah, abah, di hati abah, abah sidin ni alim. Takuni ja habaib nang sepuh-sepuh, kayapa Habib Husin? Abahnya Buya. Abahnya Habib Husin pulang kayanya Buya. Alim pulang. Diakui, diakui siapa? Abu Bakar Garsi. Dipandang mun jar Habib Husin nih dipandang nah, nah, nah.

Abu Bakar bin Husain pulang guru sidin nih, an, an, an, an, an, kadada nang kada walinya. Kadada nang kada walinya. Abu Bakar garsek, Syaikhul Aqthab, gurunya para wali kutub. Coba dipandang ujar Habib Husin tu lah buya tu ditanamakan nang kaitu, dipandang. Habis itu pulang Abu Bakar Garsik pulang guru sidin di hati. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al Habsyi pandang bujur-bujur Sohibul Maulid. Mun sudah ka atas nya tu sudah kada sanggup lagi otak kita ni, kada sanggup lagi ujar Habib Husin lawan Nak Buya. Jadi kaitu ja Habib Husin tu, bila malihat abuya atau bakakawanan ka, kada lawas dibawa Habib Husin, lihat, ya Ahmad, unzur, dibawa malihat ka nasab tadi, bukan fakhr kada. Jadi ujar Habib Husin, ana maunya wahai Ahmad jangan sampai putus ka ente.

di akhir umur sahari sebelum habib husin abahnya buya meninggal jadi jar buya mangusut ke tangan kadada cincin kadada lagi dah tang kadada jam tangan kadada jadi jar buya buya melihat hal habib husin sahari sebelum wafat nah tangan habib husin jar buya nah. Ahmad, Ma indi amala fid dunya, ma indi amala fid dunya, wahai Ahmad, aku kadada lagi cita-cita apapun di dunia ini kadada lagi. Mun kita masih ada ta? Ini aku maninggal ni surat lagi nah di wadah si A balum taambil lagi. Oh umanya, umanya nang bini masa ikungnya. Hambal dua nah kawannya saikung lagi nang bahit. Ini bini tuha ini kena pacangan bini anum. Han, banyak kalo Pak Haji kainginan. Pian gin handak jua kalo? Nah, bujur ja Pak Haji ai. Tapi Abib Husin ma amala ma ma indi amala fid dunya. Ahmad, sedikit pun aku kada lagi cita-cita mamikirakan urusan dunia. Habis itu, mafi kalam, kadada lagi sudah bapander. Ahmad, dikiau abahnya Abuya.

Iya nang semalam witok umpat haulan di pondok tu. Jadi itu mambawanya mamanya, mama wito ni umpat jua. Jadi bibinian kada kawa pang udah buya. Jadi nang mahadapi Syarifah, Umina tadi, bininya buya. Itu nang mahadapi. Nang bibinian khusus. Dan alhamdulillah kawa masuk bapadah haja artinya bawaan nang dari ulin ngitu ja siapa busiri ini tahun ja humm bapadahnya masuk di takuni umi nya umi artinya wali santri mana itu nah ibunya santri kah nang kaitu nah ada artinya ulun gurunya. Ulun, apa jar mama Mega manyambat ulun, muridnya Ustad Sairi. Usuh di Banjar, ujar Umina. Dikira Umina ini pulang, awalan tadi pamulaan mangira sidin ini kuitan ulun. Oh, ibu jua bisa. Kada jar munnya itu, lain artinya. Bos sampai kada bahasa Jawa, eh rasuk banar bapander. Dibawa munnya itu bahasa nang halus. Napa tu makin segan ai bini bini abu nya. Ulun artinya jamaah pengajian, hanyar paham sidin. Oh, masya Allah. Takira jar anak bini abu nya, ibunya. Bu Siri jar bini Abuya tadi. Tahu. Anak-anak Abuya nang syarifah. Kada suah malihat. Kalo pang wani mancalangi kada. Bila lewat tu batunduk haja.